San Marcos capítulo 13. Osẽvo Jesús tupaógui, peteĩ hemimbo'ekuérava he'i ichupe. Mbo'ehára, emaemína ko'ã itáre ha ko tupaóre, ajépa tuicha ha iporã. Jesús he'i chupe. Rehechápa ko'ã ogaguasuete? Añete ha'e ndéve, ndopytamo'ãi peteĩ itánte jepe ojo'ári ojehundipaitéta. Upéi oho hikuái yvyty Olivotýpe, tupao rovái oĩvape. Jesús oguapy ha Pedro, Santiago, Juan ha Andrés oporandu hikuái chupe ha'eñoháme. Roikuaase ningo mba'éichapa rohechakuaáta og̃uahẽmaha pe ára paha. Roikuaase araka'épa ojehúta umi mba'e. Jesús he'i chupekuéra. Pema'ẽ porãke, aníke peheja avave pene mbotavy, cháke oiméne heta oúva ha he'íne peẽme ha'ekueraha che, ha heta peombotavýta, pehendúta oikoha ñorãirõ guasu opárupi, anínte peñemondýi. Umíva umi mba'e niko ojehuva'erã voínte, jepe upéva nde'iséi og̃uahẽmaha pe ára paha. Peteĩ tetã opu'ãne ambuére, ha opavave opu'ãmbáne ojohe. Oĩ ne yvyryrýi heta henda rupi ha ñembyahy guasu opárupi, ko'ãva ningo iñepyrũrãnte hína. Peñangarekóke pende jehe, chakõíta pene myakãsáva ha pene me'ẽva mburuvicha kuéra pópe, ha pene mbo'epotíva oñañembyatyha pe Tupã ñe'ẽ oñehendúvo. Ha che remimbo'e haguére peẽ, pejereraháta sãmbyhyhára ha mburuvicha guasu kuéra renondépe. Péicha, peẽ peñe'ẽta che rehe chupe kuéra. Og̃uahẽ mboyve ipaha, oñemyerakuáta pe marandu porã opa tetã rupi. Ha pene moĩvo hikuái mburuvicha kuéra pópe, ani pejepy'apy mba'épa térã mba'éichapa peñe'ẽta. Og̃uahẽvo peẽme peñe'ẽ hag̃ua, Tupã ome'ẽta peẽme mba'épa pejéta. Ha ndaha'emo'ãi peẽ. Peñe'ẽtava, pende Ru Espíritu oñe'ẽta pende juru rupi. Oĩta ome'ẽva tyvyra teépe jepe ojejuka hag̃ua, ha oĩta túva ome'ẽva ta'ýrape. Mitãnguéra opu'ãta tuvakuérare ha ojukaukáne. Che remimbo'e haguére peẽ avave ndaija'emo'ãi pende rehe. Upe che rehe ojerovia vaipaha peve katu oikovéta. Pehecha vove pe ta'anga ahẽ oĩva oĩ'ỹ hag̃uáme, Ohendúva toikuaa mba'épa he'ise. Umi Judéape oikóva pya'éke toho tokañy yvytyre, pe hóga ári oĩva, aníke oguejy oguenohẽ hag̃ua mba'eve hógagui, pe ñúme oĩva anítei ojevy ijao piári. Tojererekóke umi kuña jeyguasúva umi árape, térã imembykambúva, tuicha ohasa hasýta. Pejerure Tupã nani hag̃ua ojehu peẽme ko'ã mba'e ro'y jave. Umíva umi árape tuicha ojehasa asýta, ojehasa'ỹ haguéicha Tupã ojapóramo guare guive opa mba'e iñepyrũmbýpe. Ha araka'eve peichagua jehasa asy ndojehumo'ãvéi, ha Ñandejára nomombykýi rire umi ára umi imba'éva rehehápe, avave ndopytái va'erãmo'ã hekove reve. Umi imba'éva ha'e oiporavo va'ekue rehehápe katu omombykýta. Ha umíva umi árape oĩramo he'íva peẽme, Péina ápe pe Mesías, térã na'ápe hína, ani perovia. Jakeúta hína heta Mesías gua'u ha maranduhára gua'u peẽme. Ha heta mba'e hesapyrãva ojapóta, ombotavy hag̃ua Tupã rembiporavópe jepe ikatúrõ. Peñeñangarekóke, amombe'u hína peẽme ko'a mba'e. ojehou mboyve. Umi jehasa asy ára ohasa rire, kuarahy iñipytũmbáta, jasy ndohesapemo'ãvéi, mbyjakuéra ho'apáta yvágagui, ha opa mba'e yvágape oĩva okuchupáta. Upépe, ojehecháta yvágare pe mba'e ohechaukáva tupara'ỹ yvypóraicha ouva'ekue, ouha arai apytépe, tuicha pokatu ha mimbipápe. Ha amondóta che remimboykuérape ombyatypa hag̃ua che rembiporavópe opágui, yvy apýra guive yvága rugua pahaite peve, yvy jerekuévo. Pema'ẽ umi higo mátare, peikuaa hag̃ua. Umi hakã kyrỹi ogueroky ñepyrũ vove, peikuaa og̃uahẽmaha ára haku. Péicha avei, pehecha vove ojehu ko'ã mba'e, peikuaáta hi'ag̃uimaha. Che, yvypóraicha aju va'ekue, aju jevy hag̃ua. Añetehápe ha'e peẽme, ko'ã mba'e ojehupáta omano mboyve umi ko'ág̃a oikovéva, yvága ha yvy opáta, che ha'éva katu ojehu va'erã katuete. Mba'e árapepa térã araka'etépa avave ndoikuaái. Tupã remimboykuéra jepe, térã che Tupã Ra'y jepe, ndaikuaái. Che Ru añoitémante oikuaa. Upévare, peikóke pende páype ha peñangareko pendejehe. Ndapeikuaáigui araka'épa og̃uahẽta upe ára. Ojehu haguéicha peteĩ kuimba'e, oĩramo guare oho hag̃uáicha tetã mombyrýpe, ha he'i hembiguaikuérape oñangareko hag̃ua hógare. Peteĩteĩme oheja hembi'a porã, ha okererekuápe he'i oñangareko hag̃ua óga rokẽre. Pejesarekóka ipóramo, Ndapeikuaái hína araka'etépa oúta pe óga jára, ka'aru pytũvo, térã pyharepytévo, térã gállo osapukáivo, térã ko'ẽmbávo. Ani ou mba'e peimo'ã'ỹ jave, ha pende juhu peke péina. Ko ha'éva peẽme ha'e opavavépe, peikóke pende páype.